Abusuafoɔ mema obi biara akwaaba. Yɛfrɛ me Ɔbaa Paski Recipe. Ɛnnɛ yɛba bɛyɛ Nyaadoa abɔmu. Nyaadoa abɔmu yi a yɛbɛyɛ yi ɛɛdɛ yie paa na wobɛtumi de adi biribiara. Nti saa stew yi yɛ stew a ɛwɔ sɛ wo try ne w'abusuafoɔ na mo die. Nti bla kitchen na yɛn no aduane. Nti yɛba bɛhyɛ aseɛ, nti yɛbɛhia nsuo. Ba ansa na yɛbɛyɛ stew no, Meyɛɛ koobi rɛsipi, enti saa koobi yi yɛabɛ use bi na yɛde ayɛ stew yi. Na ɛsiane sɛ koobi no yɛde nkyene hyɛeɛ nti no, ɛwɔ sɛ yɛyi nkyene no bi yɛ dɛn, ɛfiri koobi no mu. Ahaa, enti make sure sɛ sɛ woayɛ wo koobi no wɔ fie a, wobɛyi nkyene no nyinaa ayɛ dɛn, afiri mu. Enti wowie a na wode agu nsuo no mu na woasoku wɔ nsuo no mu, woahye no wɔ nsuo no mu. Deɛ enti a yɛyɛ no saa ne sɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa na ɛbɛyi nkyene no a ɛwɔ mu no afiri mu. Enti fa gu nsuo no mu na gyaa no hɔ for five minutes. Enti saa stew a yɛbɛyɛ, yɛbɛhia gyeene mmienu, akɛseɛ mmienu, ɛna ɛnam sɛ akɔntuo mu na yɛwɔ, enti yɛnni nyaadoa, enti ɛna ɛbɛ use summer squash. Ɛno nso ayɛ sɛ nyaadoa pɛpɛɛpɛ, wode yɛ stew a, ɛyɛ nice paa, ɛna ɛyɛ very healthy nso, so ahoɔdennuro ɛwom bebree a ɛbɛboa nipadua no. Enti sɛsɛ na ɛnsan sɛ yɛbɛ use ɛno nti, yɛbɛ use just mmiɛnsa pɛ. Yɛwie na yɛde ntoosi, wobɛhia fresh ntoosi wɔ stew yi mu. Nti saa ntoosi no nso yɛbɛyi su nnan. Aha, nti wowie a mesɛ hohoro ho ɛsiane sɛ wɔn preservation no, nti na ɛpɛ sɛ yɛhohoro ho no nyinaa firi ho. Nti wohohoro ho wie a, na wayiyiyi wo gyeene no nyinaa nso ho kama kama kama kama pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ dɛ atwitwa no kama. Mm-hmm. Nti hohoro no nyinaa ho. Sɛ anya do asiw yi deɛ ɛbɛyɛ dɛ paa. Wɔ sɛ obiara wɔ fie na wɔ time a wotumi try bi. Wei ɛyɛ a different recipe koraa a wobɛtumi ayɛ no wɔ fie. Yɛn ahohoro biribiara ho awie no, yɛba bɛtwitwa nyaadoa no anaa nsama squash no nketenkete nketenkete. Normally no, ebinom wɔ hɔnom a wɔbɛnoa nyaadoa no. But ɛnɛ recipe no deɛ bɛtwitwa na yɛde agu abomu nim sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ kama nti wo use wei no bi a mesrɛ wo twitwa no nketenkete nketenkete ɛyɛ very easy paa na ne taste no nso so no ɛnyɛ nwono koraa ɛmu sɛ frɛmfrɛmfrɛmfrɛmfrɛm nti wode yɛ stew a ɛma abomu no ɛyɛ dɛ Nti yɛtwitwa awie no na yɛde agu adeɛ mu na yɛde asi hɔ. Nti awie no nso so ɔsɛ yɛbɛtwitwa yɛn ntoosi no. Mm-hmm. Ne nyinaa twitwa no kama kama kama. Wei no madi nkan ayiyi mu aba no nyinaa afirim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi adeɛ ayɛ me stew a ɛma nsuo ɛma stew nim. Nti wawie wo ntoosi no wasɛ twitwa Wo gyedie no nyinaa nketenkete nketenkete. Saa gyedie no wei na yɛde bɛkye abomu no a ɛwɔ ahyɛaseɛ. Mhmm. Ɔdɔfoɔ, nea ɛtoa so biom no nso so yɛbɛhia makorɔ a yɛatoto. Mewɔ recipe wɔ me page hɔ, enti sɛ wonnim the way yɛsi toto makorɔ a, ɛyɛ very easy koraa. Wobɛtumi akɔ me page hɔ akɔ akɔhwɛ the way a yɛsi toto makorɔ. Enti yɛnam sɛ yɛbɛuse saa ɛnam yi na yɛde ayɛ abomu no nti no, Ebeyiyi mu nkasɛɛ biara afiri mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi adi bi anaa ɔba koraa di bi a kasɛɛ no bi nyɛ dɛn ɛnwo no. Aha, nti yɛwie a yɛasɔ yɛn gya, yɛde coconut oil ɛna ɛbɛyɛ abɔ mu no. Ɛsɛ yɛ koobi no nso so, five minutes na apa ho, na ne ti no deɛ na yɛnyi so, na ɛsiane sɛ ne ti no nkyene wɔ mu paa, ana nkasɛɛ nso wɔ mu yie, nti no deɛ yɛnyi so for this recipe. Nti yɛbɛtwitwa yɛ koobi no nketewa. Ahaa, enti twitwa no nketewa pɛpɛɛpɛ. Koobi no ayɛ fine. Ana yɛwɔ koobi no nso so recipe. Wopɛ sɛ wosua the way yɛsie koobi a, ne recipe no nso so wɔ me page hɔ. Wobɛtumi akɔ hɔ na wakɔ akɔhwɛ. Ɛyɛ kama paa. Enti yɛawie yi, na yɛanwa no nso ayɛ hye. Enti yɛabɛkye koobi no. Yɛde koobi no ɛrekye anwa no so. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma anwa no ayɛ hwam na anya taste soronko koraa ɛwɔ abomu no mu. Ɛno ara nti na yɛyɛ no saa. Ɛho hia yie pa ara sɛ wobɛkye okuo bi no ansa. Ɛna ɛnkyɛ, wei ɛteki bɛɛ five minutes pɛ na aben. Nti ɛben wie a na wayiyi afiri anwa no mu. Oh, mesɛ onua, anwa no ayɛ hwam. Kyerɛ sɛ efie ha ɛsmɛli koobi nko ara. Ayɛ hwam pa ara. Nti deɛ ɛtoa so mmienu no yɛde gyeene no bɛgu mu. Nti sɛ yɛyi ɛkuro bi no awie no, yɛnkye gyeene no for bɛyɛ one minute bi pɛ. Aha, nti yɛkye wie a, ɛna yɛayam mako, ginger, garlic, aha ɛna ɛwɔ ha yi. Nti yɛde no nso so rebɛkye abomu no. Nti nyaadowa stew deɛ, ɛwɔ sɛ wo blende na wode kye so. Ɛno bi na yɛyɛ no wɔ ha yi. Ahaa nti yɛde ba bɛgu mu na yɛde afra gyeene no anum na yɛakye no for bɛyɛ five minutes pɛ. Ahaa ayɛ hwam paa. Abomuo no tumi sɛ ɛbɛyɛ dɛ yie. Kyɛ sɛ biribiara ɛrekɔ so waano waano pɛpɛpɛpɛ sɛdeɛ yɛsi ɛpɛ yɛ abomuo no saa pɛpɛpɛpɛ. Nti ɛma no nkye for five minutes bi na yɛnhwɛ nea ɛwɔ sɛ yɛde gu mu next. Enti after five minutes ni na yɛde yɛn toast na yɛtwitwa no de agu abomu nim. Na yɛnum kama kama kama kama kama. Wei yɛ ɔdɔ abomu. Ɔdɔ abomu deɛ mese wo yɛ a na wɔyɛ na ayɛ dɛ na ayɛ hwam. Enti yɛwɔ nkyene. Ɛsan sɛ kobi ne nti no yɛmfa nkyene kɛse. Enti yɛde nkyene kakra bɛtum for now. Enti awia no deɛ all purpose seasoning a ɛyɛ herb seasoning chemicals biara nim na wɔde biara yɛ dɛn agu abomu nim. Enti wei nso yɛsa atere kɛseɛ no mmienu. Enti yɛnum awie no na wode wo fish no a wasmoke no de agum. Aha na wa wɔnum kama paa na afra na biribiara yɛ nice. I smell it nice paa. I wish sɛ right now no wobɛ try wɔ fie. Nti yɛnum kakra na adi bɛɛ one minute no na yɛde ɛkɔɔ bi no a yɛakyɛ no asi hɔ no na yɛde agu abɔmu nim. Ɛsiane sɛ yɛ nyadorɔ stew no nti wobɛtumi de kosua gu mu anaasɛ wobɛtumi de akatoa. But this time yɛde akatoa na ɛba bɛgu stew nim. Wode akatoa ɛyɛ nyadorɔ abɔmu a ɛdɛ yie paa. Sɛ wontrɛ bi da a mesrɛ wo trɛ bi hwɛ. Akatoa a yɛde yɛ nyadoa stew no, it takes stew no to the next level koraa. Yes, ɛyɛ dɛ yie. Akatoa no nso so ɛyɛ melon seeds. Ɛyɛ dɛ yie paa. Nti mɛtra sɛ wobɛyɛ na wobɛyi so bi na ade atry saa recipe. Nti yɛwie a yɛbɛnum kakraa bi na yɛbua so. Yɛpɛ sɛ akatoa no ne gu ho na yiyi te sɛ deɛ wode kosua agu abɔmu mu no. That is how you want it. Nti no, mesrɛ bua so bɛyɛ five minutes pɛ. Ahaa nti after five minutes no wabie so na afei de wɔnu mu nkakra nkakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛntete akatoa no ntete na ɛnam no koobi na ɛwɔ mu no so nyɛ dɛn ɛntete akakra na abomu no ne awie abomu no ayɛ very nice paa nti yɛnum awie no na afei de yɛde yenya adowa no a yetwitwa no nketewa no gu mu. Esiane sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛnoa nyaadowa no na ayɛ mmerɛmmerɛ na ahoɔden no nyinaa afiri mu no nti no, yɛanoa. Yɛde ne nyinaa gu mu. Ɛbɛteki bɛɛ five minutes pɛpɛpɛpɛ na aben. Ɛyɛ very easy. So easy. Abomu yɛ nso ɛyɛ dɛ yie paa. Wobɛtumi de adi ɛmo, wobɛtumi de adi bayerɛ, wobɛtumi de adi biribi a wopɛ biara. Aha. Enti me nso yɛ na mepɛ sɛ megye ne no metwitwa ebi dɛdɛdɛdɛdɛ mu. Enti mayi gye ne baako na meretwitwa de agu abomu no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛdedam na manya gye ne taste wɔ mu. Ɛna ɛma abomu no nso ani yɛ fɛ. Enti me nua sɛ won try stew yi da this is your first time a mesrɛ try bi. Ebi ma wɔbusua ni. Na wɔba pa recipe ne wɔba pa kitchen deɛ adwuma a yɛdie no yɛboa yɛn nua maa mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛhunu nnuane noa ne biribiara kamakama. Ɛnna afei nso, anuanom, mede spices reba abɔnten. Mo nuabaa de spices a ɛyɛ natural spices a ahoɔdennuro nko ara, ne nyinaa yɛ ahoɔdennuro. Yɛfrɛ no ɔbaa pa ɔdɔ spice. Ɛyɛ all natural, ɛyɛ nice paa, ɛboa wo nipadua no wɔ biribiara mu. Chemicals biara nso nim, ɛboa ma biribiara yɛ kama. Enti yɛ a na mpakyɛ woakɔntate me na woagye wo deɛ. Enti ɛnnɛ yɛsiw no ayɛ ready, yɛde baweɛ ne bɔɔdeɛ na ɛbɛdie. Wowɔ pɛɛ wɔ wo nso anaa de awɔ no, anaasɛ kyerɛ sɛ deɛ wowɔ biara a wofii sɛ ɛbɛma no ayɛ complete no kɔsua o na de ne nyinaa ka ho bi na wadi. Meda obi biara ase, sei na meyɛ me nyaadoa bɔ mu. Sɛ wonni nyaadoa no a, wobɛtumi de summer squash ayɛ na ayɛ sɛ nyaadoa pɛpɛpɛpɛ. Enti meda ase sɛ obi biara nyaa berɛ bɛhwɛɛ me. Like page no na hyɛ ma yɛn.